Amosou nyikwa Ramoga Jwang' kamoro amora ma untie, kamoro amora miyeo yawa miwinja an Jaramogi Obondo. Abiro mana napuonji mondo wamedu dongore kaka wadhi, nyiri, kijende. Napuonjo gimoro kuom joma tindo ni ot kama intie, obed odi ma wuon paru nolokoni, obed simbani, kik iluokori ei ot. Wan gi wede, mine, mere ma samoro nyalo biro ka to nyono chindogi. Kata ugo mana dasta. Then wach moro ni ung'iewo sofa set koro dhako in unindo e kom. Gik ma kamagi ka joma dongo odonjo kuondegi mobete, kelo nyosruok. Gin be ginyosore, un be ukethoru. Mar ariyo nawacho ni ka in wuoyi to baba meru noringo ka tin koro iduong' iromo. Mama u nowuoyo ga go maber kendo un kode e kare. To koro odagi duogo to in emikawo ndiga idhi ome. Ok un gima kamano. Ng'ama onego om meru kapor en babau. Ok in. Kijana mawinja. to kapo nono ni inyalo luwo kode yo nini midwoke to ok ibi dongori in ok in jaod meru ng'ama omo mamau ka noringo en babau kata yuore moro chalo gima koro gimitimono chal ka gima koro in gi odi e dalau gi chiegi to od mama bath od mama konchiel omukore koro ikunyo lowo timwono ne mama ikunyo ot od mama samoro babau nitie kata oonge samoro babau be tuo wach pien gi nosewe koro ing'e ni nyaka itiek mana gi jaodi koro gin gik ma nyaka wawinjre ni nyaka wawe puonj madhiye mar adek en dhako kothoni to ok inyuolo kode nyathi moro amora ok inyal ike kapok inyuome motho ka ok onyuol en inyuome kapok oike to keny mare en keny michiwo mikeyo nikech otho gi toke. Lakini mowe nyithindo adek ariyo kata achiel en iike aika kane pok inyuome to bang' ndalo kosekalo misepuodhori e yorene inyalo kawo keny koro itero. Nyithindo kwongo ikawo nyithinde manodong' ka Ikawo gi wayu moro to dhigo kamari to ginindo to koro kiny to iluwogi gi dhok. Koro idhi nyuomo min idhi nyuomo chiegi mane otho e yor nyuomo nyithindo. Koro dongruok dhi bedo kanyo maber moloyo ni onyuolo nyithindo to jokorgi chuni ni nyuome kapok oike hapana. Budhou gi keny nosebetie but koro gima gonyou go sani makare ni ike aika onge shida. but ipar kawo nyithindo iter ka negi gi waygi moro maduong' aeto iluwgi gi dhok tidhi nyuom jaodi yor nyuomo nyithindo mano e kaka koro iloso gima ngima kendo koro iloso gima kare be koro iloso dongruok wadhi e penjo nyikwa ramogi weche thoth kabisa kabisa kabisa ka idhi ka mari nyombo to idhi gi osiepeni koro kel chiemo uchiem, ichielo gweno, iketo rech, ring'o, gweno nitie mar kado, mowang'. Ka in or mobidhore ma winjo otieno ma sani, chiemo moko ikelo mana mag tembe kik iondh gi te iyi. We jomoko ocham chiemo moko. kar gweno katu giweni obed mowang' we odogi mar kado cham eki konyori to keny ka bende kineno ka kijende moko ma nigi mon rikni gi chamo kodi gwenoni king'ama long'o tikwerogi chech kidek chwanyori mi idog ot kocha to tekoni mar otanda dhi tamre koro gin ema gidhi tieko kwer gwenono gi mondegi kapok itieko gi jaodi. Koro gicham chiemo ma dhako sama gikowi. Alafu keny ka be nawacho ni kik ior nyithindu matindo kapok ninyono ka mari. Sama nyithindu matindo dhi kuro ma jogo orwakogi momiyogi gweno ma giduogo giriwo kodi lwedo, gibiro tho. Nikech chiegi iduogo tedonegi to ok gin chwo chiegi, gin yueche mag chiegi. To ng'ama odhi mochamo gweno modhi gi tol moduogo, mano e ng'ama ang' loro dhoot gi dhako. Koro we bet ni ilal oko to ioro nyithindu matindo ni gidhi e keny kendo ichako itedo ne gweno. Kata joma tedo gwenogo ok nyal paro ni gitimo marach ne nyithindogo. Wan gi mfano moro ma wuoyi moro en fundi to gin yawuoyi ang'wen madongo. To wuoyi matin obokore ni en fundi, koro en ikowo ne pesa gi owetene koa e dala maduong'. En ogero simbni, en en fundi oloko udi, to oloko ne nyithindgi madongo to en otin. Ok idongri. Kata in fundi ok idongri. Kata mana funde ma winja sechegi kapuonjo e Youtube ka, kidhi gedo ne ng'ato, nyaka ing'i dala midhiye. In fundi mawinja madhi tiyo ne ng'ato gogandani koro chokuru dhi tiyo. Ma, chamine ni koro negni gweno mokelni okedni e tawo nyaka sondo gero. Nyaka inondo dalani be nitie wuon dala. Unumor uchieme chiemo ni nyowa go mbati me nwa chamo gweno maber aeto udhururu gi mondeu. Ng'ama otedo nu gweno to nindo nono. Donge en makosa? Chiemo oseketho joma thoth. Nyaka ing'e kama ichieme nyakwara Mugajwang'. nyaka ing'i bende kama ininde. Nasepuonjo kijende mapon ni wan kod kuonde mininde ma kininde tikethori kaka jikond dau, ithis to koro duong' oyudi kanyo pod ininde. Wiyi wil ikelo nyiri kanyo, kethi kabisa. Ageno ni iwinjo gini. Koro wadhi korka gedo mapiyo piyo. Ochopo sama koro idwa dhi go dala. To koma onego idhi iwuog go miged e dalau ka odiny ma kata space onge to space ni kocha. Chik wacho nang'o? Kisewuok e rangach kacha, ikwongo itimo survey. Wuoth awuotha kidhi mwalo to kineno yo kata aora yo mong'ado mbele dalau kama ma ji luwo oyieni koro wuok tikal yono tidok koma ne ok onego idoge cha tidongori lakini kidhi mo aora moro gi yo moro onge tini kala kala kumigede cha tiduogo koni kalo rangach ok idongri weche mago dala okuong kendo ng'at ma gero dala niloko dala noketo rangaya ei dalagi gol gino oko mondo idongri okuong be ng'at mowacho ni kwargi jakorgi onyalo lielo tiki to onyalo gero ode bath kwargi gol odno oko kapok inego dhako tok dalau ok onego igedie oula ka koth chwe to luoko ka kwaru to ka kwaru luoko ka wuoru kik item gede kama ing'e ni ka koth chwe to oundi go duogo donjo ka kwaru gi ka babau ok ibi dongori ibiro chalo oduma modongo to onge oduma kanyo thirruok lilo hawi marach kanyo koro kodwa ni bed ng'ama in ibiro mana bedo raura ok idongri e yore moro amora hawi be onge Gima kamano bende luong'o daleni te. Gede tok gundau, koru kata ka kwaru, nyako Ramogi. En gima thiri. Ichal gi ng'ama okawo sing'enge to oriwo chiende gi mar babagi. Ere kaka dipidh kata gweno kanyo, kata chiaye. Gigi ibiro tho to ibiro wacho ni ng'ato lawi, kare mana gima tin tu. Kawo chiendi iriwo gi mar babau. chiend jaduong'ni ma koru ma babau nyaka iwe thuolo ma yo bed e kindu, we riwo chiel mari gi mar babau. Gik mipidho dhi tami te, gik mipidho dhi tami te. To ka nitie owadu gi wuoru moro motho ka onge nyathi kata ongima to onge nyathi to oluongi ni idhi igede dalane to in wuod owadgi, dalani duong' kendo lowo duong', we dhi gedo kanyo nikech kanyo jaodi dhi nyuole. Jaodi dhi kuro ka samoro onenoga pod malo tin, to baba to nigi dhako ma ok ne. Baba be pok onyuolo nyathi moro amora e dalani maduong'no. Ok inyal dhi dongori kanyo. Kanyo dong' mana lop pur to mana ka koro gionge. Koro wan gi gik moko ma kik watim. Wan gi gik moko mowinjore kodi ni kik watim. Nyako Ramogi Ajwang'. Adhi e weche mag tuoche. Ka wiyi bari sana, in gi migraine mar obwongo, abiro konyi. Ka wengeni osebedo ka thiwo pi to chandi kendo idunyo sana, in gi strongest environmental problem, allergy, adhi konyi kigochona. Wadhi e rods mag leke, gums go ka weak mag lak, wabiro tudore. Kok icham ring'o, ok iti gi cha chak. omena. Nena mondo iyud yath mabiro miyo icham gigo te. Nitie? Ka in ng'ama dichuo mawinja sani, to in gi mon adek, to nitie ot achiel ma kidhiye to in dichuo, udo ariyo in e dichuo, ot achiel in e dhako. Waluongoga ni gin rochruok mag ot ma samoro ikelo gi lwet dhano, kata in ema ikelo, nitie gik moko mok owinjore. Koro nyikwa Ramogi gigi nyaka ung'e. Teko ni ka ok ber, wabro dwoke e kiwango adek. Nitie joma ok nyal kabisa. Ochako kendo en gi gombo mare, lakini kochako bet gi ng'ama mino to opodho. To nitie ng'ama be ka teko ne oduogo e wang'e ma kobet gi dhako, to odonjo to en dakika abich. Waluongo ni premature ejaculation. Be nitie ng'at ma bende nyalo bet gi min ode aming'a kaka dwarore to nyodo ok wuogi, sperms and semen? Koro kiyuda an Jaramogi abiro miyi yath maber miluongo ni Atili matimo repair e cells mag sex manigi damage. Kendo yadhni itiyogo gi mon to itiyogo gi dichwo nikech wan gi mine moko ma be dendgi ng'ich gionge gombo. inyalo paro ni obaya to ngima malich en mana gi low libido. So watimo increasing menopause libido for those women using herbal medicine. Drugs wan go madhi konyo dhako mondo obed gi gombo ma normal ma kawaida. Yien onge ok mi ng'ato chikre kuom ng'ato. Ai wan gi shida moko ma be nalando kaka hemorrhoid, ovanas. Kineno kidhi e choto remo, kidhi e choto remo to gimoro oti e iwi to ili inena an Jaramogi kapok idhi e operation. Adil gi hemorrhoid over nurse completely than operation nikech koyang'e e sianda ni kanyo toduogo. Wan gi hernia maduong' ma ok wa deal godo, waori mondo idhi otimni operation. To wan gi hernia matin machakore, completely watieke because plastic moumo mbichno te ochako tuch matin tin koro ombich wuok to dok ka koro ong'ongo to we cannot do it nyaka idhi obed operated kotin to we can complete it e ng'ama nyathi ma nyako inyuol bed nya seme nya kude kiwinja kata kinena imulo duong' nyathi kani iluoke kia kode e osiptal wigni to remo mar osiptal no be pok orumo kuomi maber imulo duong' nyathi matin no En nyathi ma koro dongo to duong'ne ok ibi nenoga kochung' kama nochiek. Iketho nyathi gi remo mar minyulu. Koro kinyuolo nyathi nyaka ibed motang'. Ageno ni wawinjore maber. Ae chwo machido pien mon ma nigi nyithindo, ka dhako odhi thurgi to piene ikawo ikete nyako moro kata kamis moro to piene kanyo koduogo obetie gi nyathi to nyathi inego. Chak ong'ok to diewo to biro tami thiedho nyaka tho. Gik ma kamago nyaka wang'e. Koro omiyo tuoche madongo gi matindo nalando ni adil godo kaka kute mag H pylori, kute mag salmonella typhi, adil go seriously. Tuoche mag otanda mag riwo pien, anego kutego, nalando ni ka. Koro omiyo ka in gi yembe mosebedo ka chandi muda mang'eny, inena. Then awacho ni king'ama dichwo mawinja, itero yuori moro ma chwore notho. In gi dalani mihero maduong'. Dhakono kik ikel e dalani ka an igedone nikech en en chi liel. En chi liel ok dikawe migere. Chi liel ok kendi, chi liel itero. To gimomiyo ikele ka to wiyi biro wil kode ni dhako en makosa nikech ok obi olo lowo kuomi. Ok obi olo lowo kuomi nyakwar Mpakachwang'. Ero uru kamano. An Jaramogi Obondo Ombumbo. Achiwo nembni ariyo kende. Wabiro bedo ka wapuonjore kaka iyawo to ibiro Dr. Bond. Dr. Bond ibiro yude gi puonj makare. Koro wageno ni wawinjo ru makare. To nanyiso dhako ma nigi chwore ma nyuolo nyiri lilo. Chwori owe riembi. In gi mwandu e lweti. Chwo biro chien. Jomoko paroga ni ka ginyuolo chwo to ginyuolo thuol. Ng'ama dhako ma nyuolo chwo lilo en dhako ma jakech. Nikech en gi mwandu mibiro golo agola dala ka. Nyathi ma dichwo be kadwa konye to kwongo yieng' mondi, nyako to chako konyi kata ka podi. Koro kinyuolo nyiri to ija mwandu e ndalo machon. Koro watiuru gi gik machon ok ma sani ma digital. Kine yudo nyamin moro ma nyuolo nyiri lilo, ok ni oonge tong' mar chwo, we bwoge. Nyuolo wuoyino dhi tame kibwoge, wuoyino biro.